Njĩtagwo Leonard Karũga, na nĩ niĩ nyandĩkĩte ibuku rĩa ndini ya ũgĩkũyũ. Ndĩ mũkristiano no nĩ njũĩ ũgĩkũyũ, tondũ baba mũnjiari arĩ mũndũ mũgima athũngũ magĩũka, koguo nĩoĩ gĩkũyũ gĩtanacabicũrwo nĩ ũthũngũ. mũthuri ũrĩa wandĩkire Bible na gĩkũyũ rĩa mbere, Canon Riki, in nineteen fourteen, akĩirwo thingira gũkũ gwitũ, awĩtaga Divinity, na mũthuri ta e mwanake Lafbunch, ũrĩa wacokire kũheyo Nobel Peace, nĩ ũndũ nĩwe wambĩrĩirie state ya Isiraĩri, Mbere ĩyo nĩ okĩte gũkũ Kenya nineteen thirties na tũirĩ arugagĩrwo nĩ maitũ, in fact maitũ amũtuĩte Kariuki. Mwana aciarwo midwife nĩ acokaga kũgĩra irĩhi rĩake. mũthenya wa kana harĩ kairĩtu akorwo nĩ kairĩtu gaciarĩtwo, kana wa gatano angĩkorwo nĩ kahĩĩ gaciarĩtwo. Na hĩndĩ ĩyo ithe wa mwana agathĩnjĩra kana kau, na thakame ĩgekĩrwo kaihũri, nĩgetha gacamithio gatuĩke nĩko gathĩnjĩrwo. Na hĩndĩ ĩyo nĩguo mwana na nyina menjagwo nĩ midwife. Mbũri ĩyo mathĩnjĩrwo midwife angĩkorwo ti wa bamĩrĩ ĩyo ndangĩrĩa nyama icio, tondũ airĩtu matiarĩaga nyama kwene matigethahie. Andũ arĩa mathĩnja mbũri ĩyo na mwene... mbũri mũthuri ũcio ũgũthĩnjĩte, makehinga gũkoma na atumia mweri mũgima nginya rĩrĩa magatinia mũruru, nginya rĩrĩa mũthuri ũcio agatinia mũruru. Mweri ũcio wathira. nĩguo athiaga agacoka ũrĩrĩ na mũtumia wake agatuĩka nĩ atinia mũruru. Na hĩndĩ ĩyo angĩkorwo mwana ũcio waciarĩtwo arĩ na kawathe kana kwarĩ kaũndũ abnormal gekĩkire hĩndĩ ĩyo mwana aciaragwo, mũthuri ũcio ndangĩtinia mũruru. no mũhaka acarie mũndũ amũrĩhe oke atinie mũruru, eherie thahu ũcio mũthuri mwene mũtumia ũcio atanacoka ho. Angĩkorwo nĩ mũirĩtu nake ũgĩrĩire nda mũciĩ, kwarĩhagwo, athuri maheagwo mbũri ya gũthegemia ihu. na mathegemia mwene ihu etĩkĩra, mageterera nginya mwana aciarwo. Mwana aciarwo, na njĩra njega, ũrĩa ũrarĩ mwene nda ĩyo, akarĩha mbũri ikũmi na ngoima, magatigana. No rĩrĩa. mũirĩtu ũcio agakinya hĩndĩ ya gũtinio mũruru, ithe wa mũirĩtu ũcio etaga mũndũ akamũrĩha nake agoka agatinia mũruru tondũ ndangĩgĩkoma na mwarĩ. Na rĩrĩa mũirĩtu ũcio agatuĩka nĩ akahika, mbũri ĩyo ithe arutire nĩyo yatuĩkaga tarĩ yo ĩkwambĩrĩria gũthĩnjwo. mũthuri ũcio acokerio mbũri ĩrĩa arutire ya kũrĩha ũrĩa watinithirie, ũrĩa watinirie mũruru. Angĩkorwo mwana ũcio nake arĩ na kawathe, na koguo ithe no mũndũ arĩhĩte atinie mũruru, mũirĩtu ũcio nake rĩrĩa agakinya wa kũhika, akarutĩrwo mbũri ĩngĩ atuĩke nĩ aciarwo nĩ mũtĩ. nĩgetha maũru marĩa me bamĩrĩ-inĩ yao matikarũmĩrĩre mũirĩtu ũcio kũu ekũhika. Gũtirĩ mwana wa gĩkũyũ ũtarĩ na ithe, mwana angĩaciarirwo atarĩ na ithe. nĩacaragĩrio ithe kĩwatho. Mũtumia kũgĩa mwana warĩ ũndũ wa gĩtĩo kĩnene mũno, aheagwo gĩtĩo kĩnene mũno tondũ nĩũĩ ũmũthĩ atumia arĩa othe magĩaga mwana na gũthĩnjwo korwo nĩ tene. mũtumia ũcio nĩ gũkua angĩakuire. Koguo mũtumia kũgĩa mwana na njĩra njega na mwana na nyina magaikara kĩarĩ gĩtĩo kĩnene mũno. Angĩagĩire mwana atahikĩte wa mbere, acoke agĩe wa kerĩ, akagĩrwo thingira. nĩ mũrũ wa nyina, agathiĩ na mbere kũgĩaga ciana na andũ acio metagwo itharia, no ciana icio arĩgĩaga ti ciake ũcio ũraciciara, na ti cia ithe ũrĩa ũmaciarĩte ũrĩa ũngĩtwo biological, ciana icio nĩ cia ithe ũcio rĩu arĩ mũrũ wa nyina na mũirĩtu ũcio. Nĩ kwarĩ ihĩtia inene mũno. kũria mamu wanyu akuonie thoguo biological tondũ ũguo nĩ ta kũguria mamu wanyu nguo. Ndũngĩatindanĩrĩire ũkĩenda kũmenya ithe, baba wanyu waku mũciari nĩ ũrĩkũ. Ciana icio ciatuĩkaga nĩ cia mũrũ wa nyina ũcio, ũcio rĩu arĩ we mama wao. tondũ rĩtwa mama nĩ kuga maitũ mũndũrũme nĩwe wetagwo nyarũme. Na mama ũcio nĩwe warutagĩra ciana maruta mothe marĩa marĩenda kũrutwo. Na mwana ũcio ona angĩkorwo nĩ mwana wa nyina ũikĩte kũndũ, nĩkĩo mama wao nĩathiaga kũhoywo rũtha nĩgetha mwana ũcio atũrwo matũ. Na rĩrĩa athiĩ ahoywo rũtha, aheanaga rũtha akoiga thiĩi mũmũtũre, no akĩrua nĩ mũkandehere mbũri ithano na mwatĩ na harika. Na hĩndĩ ĩyo akĩrua... atanarua nĩ mũhaka mũngĩatwarire mbũri ithano, mwatĩ na harika kwĩ mama wao, nĩgetha aheane rũtha mũirĩtu ũcio kana mwanake ũcio arue. Na mũirĩtu ũcio warutĩrwo mwatĩ na harika akĩrua, rĩrĩa agatuĩka nĩ ekũhika, nĩcio igatongoria ũthoni, cihanĩte tarĩ cio. iracokio cia ithe ũrĩa wamũrutĩire mwatĩ na harika akĩrĩha mbũri cia matũ. Mbara ĩmwe nene mũno mũthũngũ atũhũnje hĩndĩ ya mbara ya wĩyathi, nĩ rĩrĩa atuĩkire nĩ egũcokanĩrĩria mĩgũnda, land consolidation, andũ aitũ aingĩ me mũtitũ na arĩa angĩ. me detention. Muoroto wake warĩ rĩrĩa makoima mũtitũ na moime detention, moke makore rĩngĩ iganjũ rĩao rĩ kwene, kaburi ya baba wao ĩ kwene, mambĩrĩrie kũrania, mambĩrĩrie kũrũĩra maũndũ macio na gũcira, mariganĩrwo nĩ gũcirithia mũthũngũ. No, na nokĩo rĩngĩ ona arĩa mandĩkĩtwo title ĩyo, ũrĩa arandĩkĩtwo ta arĩ we mũramati, akorwo ti we mũngĩendire atuĩke mũramati, na ũkoroku wake na rĩngĩ kwĩyenda, akambĩrĩria kũrega na indo cia mbarĩ, tondũ akoiga nĩwe wandĩkirwo. Na ona no we warehire maũndũ ma kwĩra mũirĩtu no egũrire nĩgetha agae, no rĩu maũndũ macio nĩ marakĩninirwo nĩ watho Kenya, rĩrĩa mũirĩtu aratuĩkire nĩ arĩgayaga. Nyũmba na rika rĩrĩa cieragwo itiumagwo, wĩra mũnene mũno ũrĩa nyũmba yarutaga nĩ kũrĩha baĩni. me hamwe, kũrĩha mbeca cia thakame me hamwe, na kũrĩha rũracio me hamwe. Mbeca cia thakame rĩngĩ mũndũ oraganĩte, ũkerwo tondũ nĩ ũroragire mwanake kana nĩ ũroragire mũndũrũme nĩ ũkũrĩhio mbũri igana rĩmwe, mũkongania mbeca icio mũgakĩrĩha iria mwarĩhio. Tondũ tene mũndũ angĩoraganire ndoragagwo. tondũ Agĩkũyũ moigaga matikũhe hiti kerĩ, kogwo matingĩkũraga atĩ tondũ nĩ ũroraganire, nĩ kwĩrwo ũkwĩrwo ũrĩhe. Na rĩu ũngĩoragire mũndũ wanyu, cousin mũndũ wa ithe ũmwe kana wa baba wanyu mũkũrũ, kana wa baba wanyu na baba wao nĩ a ithe ũmwe, kogwo mũrĩ a nyũmba ĩmwe. ndũngĩarĩhirio tondũ nĩ waigua indo ciothe cionganagio i cia bamĩrĩ mathiĩ makarĩhe. Na koguo matingĩakĩũnganirie indo merĩhe, menengere indo icio merĩhe. Na nokĩo ona kwĩrwo mũirĩtu egũre ũgĩkũyũ-inĩ ndũngĩarutire wĩra, tondũ mbeca cia kũgũrana nacio cionganagio no mũciĩ, no bamĩrĩ yothe, nyũmba yothe ĩkongania ĩgatwara ũthoni, na kogwo matingĩkĩũngania menengere atĩ nĩgetha mũirĩtu egũre.